Evara oxir çimata hêja. Em îro hîn bin kengê merî zimana êzdîkî de sebeqan de harfên mezin pêk tîne û ji kerema xwe hûn îro bala xwe bidine harfên bi rengê şîn çimkî ew ê sava dersa me îro wê gelek mehim bin û Eyane wekî herfa mezin destpêka sebeqan de mezin tê nivîsandin. Ew tişta hemû zimana de jî heye. Sebeqe bi almanî tê ya saf Satz. Basa xeberê ez êzdî me. Îsa jî wextê me dî tiştekî yan gotinekî çîtîn dike. Mesele, wî got, tiştê isa neke. Çawa em dikarin bibînin wekî herfa T mezin hatiye nivîsandin. Isa jî wextê merî pirsên meriyekî dinivîsîne. Behsa xeberê, dersdar pirsî, Kê dikare cewa min bide? Herfa K bira mezin hatiye nivîsandin. Issa ji wextê merî navê meriyan dinivîse lazim e wekî yew herf mezin bê nivîsandin. Besa xeberê Ezîz yan Kerem yan Mirazê Hesen her wekî din. Issa jî navê dewlet, şeher, gund, çiya, çem, ber, deşt û zozanan her wekî din Mezin tê nivîsandin. Bira çend mesele hene sava wan. Besa xeberê sava dewlet, dewleta Almanyayê, Almanya. Yan Behra Atlantîk, Çiyayê Şengalê, Çema Erez, Behra Sor, Geliyê Elî Beg. Issa jî lazim e wekî navên miletan û zimanan mezin bê nivîsandin. Behsa xeberê Êzdî, miletê Êzdî, zimanê Êzdîkî. Yan Alman, miletê Alman, zimanê Almanî. Yan miletê Ereb, zimanê Erebî. Bese xeberê. Ez êzdikî xeber didim. Merî gerek navên dewlet û şeheran û merî kuderê dijî bi herfê mezin binivîse. Mesela Brîtanya. Kîjan merî Brîtanyayê dijî ewna Brîtanî ne. yan şeherê Şengal xelqê ku derê wira dijî êstî me wextê wira dijîn em wan re dibijin Şengalî. Isa jî xelqê Şêxan xelqê şeherê Şêxan de dibin Şêxanî. Lema merî herfên destpêkê mezin dinivîsin. Issa jî navên roj û mehan mezin tê nivîsandin, mesele duşem, pêncşem yan heftê nîsanê, nîsan meha çara ye. Issa jî gulan. Hemjin gulana du hezar bîst çar dan sa jî hezîran her wekî din û esa jî navên serhatiyên spesîfîk ên tarîxî gerek mezin bên nivîsandin. Serhatî tê hasef Ereignis bi almanî. Behsa xeberê şerra dinyayê ya pêşin yan şerra dinyayê ya duda hem jin Erste und Zweiter Weltkrieg. Issa jî navên dînan, felsefeyan, doktrînan her wekî din mezin tê nivîsandin. Bes e xeberê. Navê dînê me Êzdiya Melek Şerfedîn e, serane wî bim. Yan navê navê dînê Krîsta em bê Êzdikî dibêjin File yan Mesihî. Îsa jî heye Îslam yan Zerdeştî, Katolîk, Budîzm, Hîndûîzm her wekî din û gelek muhim e wekî mêrî navê navên Xwedê, xasan û melekan bi harfê mezin binivîse. Em borcdar in savî tiştî. Behsa xeberê Xwedê yan Tawusî Melek yan Melek Şemsedîn, Xidir Nebî her wekî din. Îsa jî merî navên Eydan mezin dinivîse, basa xeberê Eyda çarşema serê Nîsanê yan Eyda Sultan Êzîd û îsa jî Eydên din ê merî navê wan mezin dinivîse. Gorî zanebûna min navên kitaban, rojnameyan û qewlan jî mezin tê nivîsandin. Îsa jî çi lazim e em bizanin wekî navên qebîlên êzdiyan mezin tên nivîsandin, besexebire şêx, pîr yan mirîd. Û wisa jê navê dibêjin mîr, beg, axa yan apo her wekî din û besexebere cangîr, axa. Axa Mesin tê nivîsandin, wisa jî navê Cangîr û wisa jî akronyum mezin tê nivîsandin besexerbê ŞDD sava şerra dinyayê ya duda forma wî yê kin e yan ŞDP şerra dinyayê ya pêşin forma wî kin e. Îsa jî lazim e wekî me navên markeyan mîna Adidas yan Nike yan Mercedes her wekî din mezin binivîsîne. Û vê gavê xatirê we bimînin xêr û xweşiyê de.